afrika dzonga we nhlekani mingisero munghana lona fm na ku hlekanisa kwala nga yingisela xitichi xi ri koho nhlekani lowu namuntlha ku ri eh, musumbunuku musumbunuku wa kahle ni ri na ku pfumela ku ri kwala mi nga koho mi yime ku lunga ku la ku ta twa ku eh, timhaka ta afrika ti fambisa ku yini i nkaye timinete ntsena ku bila awara ya khumembirhi namuntlha hi siku ra vunkaye ra n'hweti leya ya nyanyanyani lembe ra magidimbirhi makumembirhi eh lembe ra magidimbirhi makumembirhi eh, ntsevu nongonoko afrika wa vulavula ni ku tisela wona twi kusuka studio 1 hi le masingita mall agyan ma hi vomaka ko se mhaka hi leyiwani eh a hi hlekete ku a hi hlekete ku eh namuntlha eh xiphemu lexo sungula ku ya hi laha hi tivisiweke ku ta va ka ha ri na ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni le ankonkowa eh se swi tikomba ntirho wolowo u nga wu fike amakumu kambe ke hambiswiritani hi ta va kha hi tisana ku loko afrika wa vulavula ku sukusela sweswi fika kwale ka awara ya mbirhi eh laha hi nga ta sungula kona hi ta sungula na tatana mongwe eh hi twa ku va pfuna njhani ka swiyimo hi nkarhi lowuwani eh wu nga va koho wa wa mikhukhula minongonoko ya yi famba njhani a hi rambe na va eh xifundza xa gauteng hi la ku tatwa kahle kahle xiphiqo xa mati eh, xi nga va xi xi vanga yini eh, i ku tsandzeka ku kunguhata eh, kumbe ku ka vanhu va nga va nga swi tivi ku ve le ku endleni ka yini ntirhweni wa vona ke eh, kambe eh, khombo ra mi ta tsundzuka loko hi vulavula na sesi makinosi eh maruwe i kombise kahle ku eh tindhawu ta midren to va ku ndlandlamukeni kambe eh, joburg water a yi le ku ndleni nchumu hi timhaka ta eh ku ndlandlamuxa eh timhaka ta hi laha va amukelaka ha koho mati eh, hi ndlela yaleyo se sweswo eh, a hi rhambe va xifundza hi ku hi ta kuma mbulavuleri kusuka a hofisini ya premier eh, tatana elija mhlanga kambe ke hi ku ya hi muhumelerisi eh, vo va blue tika ve le ku vuyeni ka vona kambe ke eh, loko vo tshika va vuyile hi ta hi ta hi ta vulavulani na vona minkarhi ya ku tala eh, anakeni ha swi tiva ku loko i lava ku vulavula hi timhaka leti ti khumbaka vanhu eh ti nga khumbi vona lava hi lavaka ku vulavula hi vo na vo Eh, va tala ku bulutika hi ndlela yaleyo kasi un'wana laha hi fanele hi vulavula na yena i tatana nduvani a hi faneleke hi bula na tatana nduvani na voho va suka ka escom eh, va tikomba va nga va nga ri ku kumekeni ku ya hi laha muhumelerisi a kombisaka ha koho eh, endzhaku ka loko hi ta va hi ambawula loko ni ye ambawula eku eh, hela loko ka vhiki eh, hi mugqivela hi fa hi rhambiwe hi lava va nhlengani mathevula invitational eh, hi fike hi kuma ku Ka ha ri na tindhawu leti tiphulu ti nga wa, ka ha ri na tindhawu leti gezi ku nga hava, a ku na vatirhi va ka Eskom va tikomba ku va ri ku tirheni ku komba ku va jaheli ku swi hundza kumbe va jaheli ku swi lulamisa hi ndlela yaleyo. Ma tsundzuka le ndyangwini luwa ka Mathebula le ka ku nga na n'wana loyi a nga hetelela a na sweswiwani a ha ri ku ku lavekeni a nga se kumekaka. Ma ku, Ehe, ni yile, va hava gezi kwalaya mutini waluwa. eh, kambe hayi le ku nga humelela mhangu e-e le mutini wa ka voho va ha gezi kwala tlhelo ka xikolo xa xa xa xa masiza se swi komba kahle ku kumbexani ku na swin'wana leswi swi fanele swi endliwa hi va escom va nga ri ku ku swi endleni kumbexani leswi swi nga va ku swi kha swi endla ku tatana nduvani va nga kumeki um ku va hi kota ku va hi bula na vona tanihi sweswi a ni nga vula ku loko i lava ku bula hi leswi um swi vavaku vaaki minkarhi yo tala lava va faneleke va tisa vukorhokeri byo byolebyo va luma ribyasi Se i timhaka leti kumbexani um loko vo kumeka hi ta va hi kha hi bula na vona kambe ke xin'wana xiphiqo lexi nga koho xa mati xi le pulukwani um xi le pulukwani ku na xiphiqo xa mati pulukwani um xi xi hi ta bula na vona va masipala wa pulukwani um hala ntsungeni wa awara yan'we ehenhlekani lowu wa xikwembu hi ndlela yaleyo loko ku ri na vanhu lava ni swi tivaka ku hambi ko va na yini na yini E va ta i va ndzawulo ya mitirho ya vaaki magondzo na vutlekitli ehansi ka vurhangeri bya e mec Ernest Rachuin va kona sweswi tatana Mongwe va kwala hi yo mhaka ni lava ku vulavula na vona ha va lava va lumi ribyasi vo nghena va vulavula va tshembisa e leswi va swi kotaka ku va va ta swi endla ivi va ya va ya endlela vaaki swi helela kwalaho hi wo ntirho wa vona A hi amukeleni tatana Emmanuel Mongo hi bula na vona nhlekani lowu. Mongo nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Nhlekani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene.
Na swi tiva ku a ni nga mi khomeleti nkarhi wo leha Mongo hi ku na swi tiva ku mi le nhlengeletanini kambe mi yo twisisa ku swa boha ku mi vulavula mi byela rixaka ku xiyimo xi njhani, mi le ku pfuneni njhani, mi fika kwihi tanihi xifundza ka mintirho ya n'wina ya siku na siku hi ndlela yaleyo. A hi sunguleni kwalano ka ku Endzhaku ka loko hi ta va hi bule na n'wina hi minkarhi liya ya mikhukhula na emisivata, namuntlha sweswiwani tanihi ndzawulo mi le ku voneni xifaniso xa njhani mayelana na ku ringeta ku vuyisela swilo matshan'wini?
Khalanga hi karhi hi le ku lweni na ku vuyisela xiyimo matshan'wini. Mi ta mi ta tsundzuka ku ri ku sukusela hi humelele hi yo mhangu leyi ya ya timpfula Tindhawu to tala ti onhakile then mapatu a ya ha fambeki eh, kambe hi se hi rhumele team ya hina kusuka ka department ku va va ya endla leswi swi vitaka ti-assessments laha hi kotaka ku lunghisa hi xihatla hi kota ku lunghisa ku fana na man'wani mapatu lawa already se sweswi ya nga lunghisiwa eh, ra r 71 loko u nghena phalavurwa eh, mi ta va mi swi vonile ka swinepe se ri lunghisiwile na laman'wana ni nga ta ka ni nga wa hlaya karhi ya le ku lunghisiweni kambe ku na man'wana ya ku fana na le tindhawini ta ku hale va mbawula na hale vo vo vo vo vo vembe hale ya ha ri i mapatu lawa ya nga va ya vaviseka ngopfu ende leswi vula ku ri um hi ve hi rhumela va-engineer ya hina lava va fanekele ku ya va va endla extra eh, eh, assessment leswi sweswi hi nga yimela swona i ku va fanekele ku va va sungula hi ntirho wolowo ku va va ta kota ku yisa mahlweni ku ri ndhawu letiya vanhu va va le mbawula va kota kusuka ka ndhawu yin'we va kota ku ya kun'wana na vo va lava tindhawu tin'wana because a hi a hi ndhawu a hi ndhawu yin'we ntsena laha va nga va nga va na mhangu leyi i tindhawu ta ku tala ta ku hambanahambana laha ku nga na eh mhangu leyi yi nga yi nga humelela na mhaka ya ku sweswi hi yimele ku ri mapatu lawa ya kota ku fambeka Mm, mm.
loko mi nga vulavula mi kutani mongwe loyi a nga endla buloho reriya ro nghena a a a a mbawula loko mo n'wi tiva i i van'wani va vanhu lava va tirhaka hi ku hi teka swinene hi ku buloho leriya ra tikomba ku a ri kha ri hlangana na mati ya xitalo kambe ri tiyile a ri ndlangi nchumu ra ha yimise sweswiya hi swoho i ntiyiso loko ku ri na vakontiraka lava hi swi tivaka swa ku ntirho wa voho loko va wu endla a ku vi na ti-comeback kumbe ku va hi vuya hi ta hi ta hlamula ku ri why patu ri onhake hi ndlela liya kumbe why muako wu endleke hi ndlela leyi hi voho lava hi lavaka voho hi ku swi va swi hi pfuna ku ri loko munhu a endle quality swi swi hi kota ku va hi ya mahlweni na ku endla swin'wana na ku lunghisela van'wana mara loko se munhu a nga endlangi quality swi vula ku ri ta fanekele ku vuya futhi futhi ta tirhisa mali eka mali leyi already hi nga yi tirhisa so vacontract va contract lava ku fana na valava hi lava hi va lavaka ngopfu eka department ya hina Mm, mm. A na- a ni la ku mi khomeleta ngopfu mongo kambe n'wina hi- hi ku ya hi nongonoko wa n'wina lowu mi nge le ku endleni mi vona onge ti eh, swi nga teka nkarhi wo tani hi kwihi ku hi- hi hi ku heyi khaleni ka khaleni ku tshame ku va na mikhukhula leyi se swilo swa tikomba ku hi ya kwihi ka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona hambi hi le vhembe hambi hi le mupani hambi hi le kwihi sweswo sweswo
eh hi fanekele ku va ku tanihi loko eh, premier va hlamuserile ku ri eh hi fanekele ku prioritize ku ri timhaka ta mapatu ti va ti lunghisiwile ende swi fanekele swi endli swi endliwa ku landzelerisiwa milawu because vanhu van'wana loko va vona se ku ku ri so va vona se ku ri eh, eh opportunity ya ku va va endla leswi swilo swa ku huma endleleni so mm. leswi premier va nga suka va swi vurile ma mec i ku a va lavi ku ri loko se hi ri ka situation ya ku fana na leyi ku kumeka ku ri um endzhaku ka malembe ku ta ku ta va na commission ya ku no va lavisisa ku ri um mhaka ya ku pfuneta ka vanhu lava a va fanekele va pfunetiwile hi mapatu ku lahleke mali yo karhi na swinyinyi hi leswi va nga suka va swi hlamusela futhi va va suka va kandziyela ka swo ku ri um lava va tirhaka hi swona na va engineer hinkwavo va fanele va make sure ku ri mali leyi fanekele yi endla vukorhokeri yi yisa vukorhokeri ka vanhu yi fanekele ku va yi yi tirhisiwa hi yi tirhisiwa hi ndlela leyi faneleke because mm. a yi lavi situation yeleyo but also na ku swilo leswi fanekele swi endliwa eh, eh, eh, on an agent basis leswi vula ku ri swi fanekele swi endliwa hi xihatla ku va ku va mapatu yalawo ya lunghisiwa because eh, eh economy loko hi vulavula so yi stakile yi famba slow hi mhaka ku ri loko loko swilo swi fanele swi fambisiwa from one place to the other ku va ku mm. nga ri na ku famba kahle mi ta tsundzuka ku ri um ka ndhawu ya phalavurwa vanhu lava va fanekele va va nghena phalavurwa va fanekele va tirhisa pato ra ku ra ku ta hi le gravilot va nghena hi r seventy one ku ve leri ra alfort hi roho va fanekele ku va va tirhisa ro loko va ya hala ka tindhawu ta ku fana na va mpumalanga so sweswo swi mm. vula ku ri hi fanekele ku va hi hatla hi hi langutisa timhaka ti teleto mara also xin'wana lexi premier port xi nga endla leswaku va va kumeka va va va va postpone timhaka ta marula festival hi yo mhaka yeleyo ya tindlela ku ri hi nge ku sweswi ya ha ri na timhaka ta ku mapatu ya hina ya swi tiva swa ku a ya fambeki hi heta hi ku mm. no a hi viteni a hi a hi a va nga swi endleli xikongomelo xa ku va va ku va disadvantage va disadvantage va eh, vayimbeleri na na lavan'wana va nga le ka entertainment industry kambe leswi a va hlamusela swo i ku loko u ya u ya languta situation leyi nga leyi endlekaka le phalavurwa na tindhawu ta vambawula na yini a wu nge swi va swi swi nga koteki ku ri eh, movement a wu a wu hi ndlela leyi hi nga hi nga swi toloverisa swona mara kambe loko yo nyik yo yo va na nkarhi wa ku hi kota ku va hi lunghisa mapatu alawo leswi hi nga le- hi nga busy hi swona mi ta tsundzuka ku ri na hina hi na internal fleet ya hina ya yellow fleet na yoho yi Mm. on the ground everywhere ku va va va ringeta ku va va attendelana na yoho issue yeleyo
nemetweli um ku na xikombelo lexi nga hundzisiwa hi hi va xikolo xa masizah eh ve ri laya ve ri laya a xikolweni xa vona va na ti-ground a ti tlhumili a ti khuleriwangi ti kombela ku khuleriwa se ivi ni ni vutisa mukhanselara ivi va ku e-e ka ti-public area ku ndla public works se mi nga swi kota ku ya va pfuna hi ta vulavurisana na voho va hina va va kwale va kwale mupani ku va va kota ku va va langutisa swa ku va matirhelo ya vona eka ku pfuneta swikolo swi va swi famba njhani because sweswi hi nga kuma ku ri hi rino hi ta va pfuna kasi ku na ma matirhelo yo karhi lawa hi tirhisaka swona mara leswi hi nga tshembisaka swona i ku hi ta vulavurisana na vo lava va hina va department va le ka mm. district ya mopano ku va va va vona ku ri na va nge swi koti ku ri va pfuneta um xikolo xexo lexo ku va um ti-ground ta vona ndhawu ya vo yi va yi yi lunghisiwa aha na mi twile mongo khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina siku ra n'wina ri ve lerinene ku dya ku engeta ku khensa hina khalanga na vayingiseri va munghana lonene inkomo a khensa swinene i emmanuel mongwe va vulavula la ndzawulo ya mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli hi ndlela leyi a hi buleni va ka hina nkarhi lowu wa hina na wa mina n'wehe hi lava ku ta twa ku timhaka tingani mi ta tsundzuka ku va mkp va tumbuluxe eh, eh, presidential task team eh, leyi yi nga ta va yi kha yi languta na ku vona leswaku ku hetelela ku ku kota ku va vandla ri fikelela eka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho ku ya hi laha president wa roho a nga vulaka koho um ku nga president eh, jacob zuma n'wina mi ri yini hi ndlela yaleyo un'wana wa lava va lumbiwa eka madlanga commission um ku hehliwa leswaku u teke vutomi bya yena xana swiyimo swa muxaka wolowo swi nga va swi vula yini ke um swi nga va swi vula ku vanhu um va va kha va chava ku nyika vumbhoni kumbe swo kotlanisa va ri na swiphiqo swin'wana ku endleka yini va ka yini a hi mi tweneni um kwala mi nga koho ku ka nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 nomboro i 0860002543 hi lava ku twa tlhelo ra n'we ra ra mhaka hi ndlela yeleyo Kasi yin'wana mhaka leyi nga hetelela yi ta emuyingiseri un'wana a nga ni rhumela la a ku a ta tsakela ku hi vulavula hi yona mina hikokwalaho ka yini i tsakela ku hi vulavula hi yona i nga vulavuli hi yona wena kambe ni ta mi byela ku a ku yini a ndzhaku loko hi hundze hi laha
a swi khathaleki leswaku u rhumeriwe ka ccma xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki, Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa R745,000 hi lembe. Hi yimela milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku, naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa R5,000 ya beyili. sms munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general fsp ya le nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo
makume tsevu n'we wa malembe a hi matlangwani yana emahlweni u tiphina na munghana lonene fm
hashtag 61 ya malembe ya vuhaxi hashtag handlandlamuka munghana lonene fm makombandlela tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa afrika wa vulavula
ntiyiso mingisero munghana lona ni fema hi ku twi mingisero wa mina kambe ke leyiwani a ni lava hi ta vulavula hi yona loko se hi ya hala ntsungeni wa makumenharhu wa timinete ku bela wara ya khumembirhi vulavisisi byi komba ku ku ya hi miyingiseri loyi um vanhu vo tala lava va talaka ku vekiwa emahlweni ku um va va varhangeri va tala ku va va ri vanhu lava nga tsandzeka um van'wani va tsandzeka ka tindzawulo van'wani va tsandzeka kolomba va ka va kha va tirha koho kambe va ya mahlweni va kha va tlakuriwa Xana swi nga va swi vanga hi yini leswiwani ke? Swi nga va swi vula ku ku tsandzeka hi swo swi tlakusaku ke? Kasi a a a a a a Gauteng va ha ri ku kayakayeni hi timhaka ta mphakelo wa mati e ngopfungopfu ka tindhawu teti ni nga vulavula hi toho ta va Midrand, va Hammanskraal un'wana a ku swi nge koteki ku va ku ololoxiwa swiphiqo leswiya hi mhaka ya ku e ku na tilori leti ti ti tleketla van'wana va ndle mabindzu hi timhaka ta ku va va tleketla mati e va phakela miganga hi tindhawu to hambanahambana se loko n'wina mi ku Tiphayiphi a ti lunghi. Swi ta kotekisa ku yini? Hi ku se vanhu va ta va va nga ha koti ku va va tirha hi ndlela yaleyo. Se ni ta lava teto timhaka hi bula hi tona loko se hi vuya ka hafu ku pele awara ya khumembirhi. Na yaliya ya ku ku na ku duvulana loku ku nga va koho eka yin'wana ya tinhlengeletano ta ya branch ya African National Congress eh xivutiso ku ta va ku eh loko ku ve impela ku ve na ku duvulana ka ka minhlengeletano ya vandla ra African National Congress ku va ku kha ku lweliwa yini ngopfu ku va kha ku lweliwa yini ngopfu hi ku branch yi va yi ri ya ndhawu ya vanhu va lava tivanaku mi za mi humeselana xibamu hi mhaka ya yini Sweswo hinkwaswo leswi na ha ku swi vulaka, hi ta bula hi swona hi hafu ku bele awara ya khumembirhi ku ya emahlweni. Kambe sweswi, a hi tekeni riqingho hi twa kun'we, mi khome tihi timhaka hi ku ya hi ku hambana-hambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu wa Xikwembu. Nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911. A hi tekeni loyi muyingiseri, nhlekani. Nhlekani, Kalanga. papa mina mi njhani awa hi hlayisekile a kenza e awa na na ku mi bela mandla ka rito leriya ra ku van'wani va luma byasi loko ku faneke va akhawunta eh ka vatshami mm, hayi swo loko se swi khumba hileswaku loko va ta va ta hi tivisa swo hi tivisa va kumeka mara loko se loko hina hi lava ku va vutisa swivutiso ku hikokwalaho ka yini yini xi nga ri ku endlekeni va luma ribyasi Va luma ri byasi ene se va ti tikisela hi ku mi ta va hlota mi za mi va kuma. A swi a swi nge heli ntsena a swi koteki. Swi nge heli ntsena Khalanga so hawa ku na xo biha Khalanga ni la khumba leya ya mbhoni leyi ya ku ti tekela vutomi. Ya.
E mbhoni liya ku ya hi mehe eh, khalanga ntikelo wu tele hi ku swi komba ku eh, witness d a va dya ndyelo yin'we na yehe se eh, ndzhwalo wu sale na yehe ku za a vona ku no ni nge koti ku akhawunta milandzu leyi tele eh, ni ya rexiwa na yin'wana ya lava va kota ku hi hakela ku hindla manyala lama ku yisa vanhu emadan'wini loko hi va tekele vutomi so hi lexi nga endla ku a za a fikelela ku a vona ku swi antswa ni ni tsema ni ri vona a a a mi hleketi ku kumbexani swi nga swilo kotlanisa ku ri na yan'wani maxangu lama kumbexani a nga va ka ka hlangana na wona swi nga fambelani helo na leswi n'we mi swi vulaka hayi eh, mbhoni leya botipati loku mo handzahandza kahle swi vula ku a va tirhisiwa ku ku ku ku tima vanhu lava a va a va laveka ka list leyi nga kona se sweswiwa witness d a nga ha ri kona ene laya loko mi langutisa kahle ka witness d u ve na xiave na yena ku witness d lundza vutomi se sweswiwa ndzwalo u sale na yena a ri wexe se um u hluleke ku tiyisela a vona ku hayi ni nge swi koti i mani tsema ni ri vona ndyangu hi wo ta sala ku hanya hi xexi a va hakeriwa xo kusuka le ndzhaku mi nga rivali ku a va kayakayisa vanhu le ka freeway bele mm, mm. Eh, so hi mavonelo ya mebotipete ku u lo vona ku a swa amukeleki ndzhwalo lowu tele
ya mpela nemetweni eh, nemetweni ngopfu va ku marijas va laveni khalanga ya va lava hi ku loko va ta ka hina va ta ku hi xiseni va hatleni Mm, mm. hayi ntiyiso loko loko loko swi loko swi ri swinene hayi va hatlisa va va ta kambe loko se swi va khumba eh va va luma ri byasi va nonon'wa ku kumeka
lambo ka mati so kala khesile la ka mati la 0860002543 eh a hi kumeni eh, loyi mingiseri nga siya ka ka hloko maka ta mahungu inhlakani mi amukereli ka munghana lonene
minjhani eh khalanga e pfukile minjhani botwa mina yi hlayisiwini i khalanga i xikalavito la ni brenda ne i koho xikalavito eh, eh, khalango ma tiva moya wa mina wo kahle ne ni hlaye mahungwini mani ni vona ku na muhaxi wa tshovela f m vito ra yena loko ni nga hoxisi clifford mm. loyi va ngo u suspendiwini hi mhaka ya ku va a vutise m e c wa sports Jerry Maseko swivutiso leswi ku ya hi vona a swi nga fanelangi ku va a vutisiwa swona so mm. xivutiso lexi nga ra xona khalanga tanihi mingiseri i ku n'wini tanihi vaxi va sabc mm. xana mi hava mpfumelelo na wa ku rhwexa ti-mec kumbe mfumo wa hina vutihlamuleri ku ri loko ku ri na leswi mi twa ku yi nga ri mi fanele mi va vutisa kumbe mi va sola xana a mi chuchekangi na hi mhaka ku loko ni hleketa kahle kalanga i nga ri na big jam james kwambani kwala ka munghana lonene i nga ri ku vi na timhaka ta ku va a vutise nconde balfo swivutiso swo karhi leswi ku ya mm. van'watipolitiki i nga ri a swi nga tshamisekangi ivi mm. james naye a famba ka sabc se xi e-e a nga a nga fambangi kambe a yimisiwile i ntiyiso sweswo ku yimisiwa i i ntiyiso a yimisiwile ntirhweni eyi se xivutiso lexi mi ni nga na xona khalanga i ku n'wina tanihi vatirhi va s a b c ngopfungopfu ka mavonekelo yo fana leyi na tiko a xetele a hi ngo to twa munduku ku va n'wina khalanga mbutise ministara kumbe m e c swivutiso swo karhi va ku na khalanga u yimisiwile so la a hi la ku kombela mina hi ku titsongahatla ka sisi rose ku ri why va nga hi kumeli madikani because loko ku ri i presidenta leya chovela f m u yimisele ku va a vutisa swivutiso ni twa yi nga ri se mi le ku chavisiweni va n'wina tanihi vatirhi and a swi mm. amukelekanga ku ya hi mina mm. cause mm. mi nge he vutisi hi ku loko mo vutisa swo karhi va ta ku no leswi va fanele u nga vutisangi ha ku yimisa se mi ta hi nyika njhani mi ta va sola njhani va nga tipolitiki lava No, me- me- me- me- ntsena a madikani a va ti va ta hi hlamula ku hi le ku xaviseriweni ka va ka vanhu lava fanelaka cause n'wina mi ri khalanga mi te tani mi rito ra hina Mm, ntiyiso se loko mi nga swi ntiyiso koti ku sola van'wana tipolitiki hi ku tiva ku ve ri mi nga hlongoriwa mundzuku a ndzi nga ri swi amukeleki kumbexani Swa kumbexani amukela xana? kumbexani sweswi mi nga ta na swona muhumelerisi va ta swi teka va ya na swo mahlweni hi vona ku hi nga va kumaki eh, tatana madikana macila ku ku va ta va ta yi hlamusela mm. ntirho wa n'wina mi nge le ku wu endleni mi mm. vulavula na ti-mec everyday swi ta vula ku siku rin'wana ni nga vutisa mec lamatimba ka province ivi ni reta ivi hi to khalanga ve ri wu yimisiwile a swi amukelekangi ku ya mina inkomo akhetsa swinene inkomo i makume nharhu timinete ntsena a yi se ba awara yan'we a hi tweni mahungu emisava ku ya ta va yimise ku yini na mani kosi na jawu ki nhlekani
mahungu eka sabc ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
ni khensile khalanga ku siyeriwa nkarhi eka muyingiseri hi nhlikani nghozi yi koxe vutomi bya vanhu vanharhu egondzweni nkulu ra n1 muehleketeleriwa eka ku dlayiwa ka dj wa ras a tsan'wa beyili maphorisa ya lavisisa ku baleseriwa ka vanhu vambirhi mahungu xitalo hi awara ya n'we xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela sabc archive yi xavisa minkandziyiso ya minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko hi hlanganisi na happy masiya eka 015 290 0027 kumbe u rhumela email eka masiya h at sabc co za
Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula.
I ntiyiso mingiseri wa Munghana Lonene FM na n'wana kwa eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka ku haxela wena thwi hi Xitsonga xa nhlawulikiso wo sungula eh, musumbunuku wu te tani ni mi byeleli ku hi laha ku hi bula hi famba hi tlhelo rihi eh, mhaka leyi mingiseri a nga ta na yona yi na nkoka ngopfu ku eh, yi vulavuriwa hi kota ku twa ku eh, kahle kahle um mutirhikulorhi a nga va kumbe hi mpela a tlule nawu wihi wa mahaxelo um leswi nga va ku swi endle leswaku a hetelela a yimisiwa ntirhweni um hi ku ndlela ku na hina hi ta va tshama hi va na vukheta ku heyi nawu wa mahaxelo wo nge um wa yimisisa ntirhweni se hi ta twa ku um tatana matika na macila va angula va ku yini hi ndlela yaleyo loko vo tatana matika na macila vo ta va ku va lava ku angula ka mhaka leyiwani eh, eh, swi ta vula ku hi ta sindziseka ku lava na yena eh, mutirhikulorhi a ta hi byela kahle kahle xifaniso lexi sukela kwihi eh, hi ta kota ku twa ku eh, xiyimo xi njhani hi ndlela liya kambe minkarhi yo tala eh, mi kuma va nga lavi ku vulavula lava va va twisiwa ku vava hikokwalaho ka ku va kumbexani eh va va va vona ku ka ha ri na tindlela tin'wana leti va nge le ku ti tirhiseni ku ololoxa xiyimo kambe hi ta swi twa hi ta vona hi nkarhi ku famba ka wona hi ndlela yaleyo a hi ku thumikiselo wa mina nomboro ye leyi 0860002543 eh musumbunuku ku te tani ka ha ri na vanhu lava nga na swiphiqophiqo swa timhaka ta mphakelo wa mati eh ka tindhawu to fana na le gauteng Eh, a hi kombele va office ya premier eh, a hi lavele ku hi kumeni vo hi blue ticker tatana eh, tatana eh, elijah mhlanga eh, a hi lava ku vulavula na vona hi twa ku xana premier va ri yini hi xiyimo lexi xi tikomba ku nge xa tsandza eh, loko malembe ndzhaku ha ha kula a hi nga swi hleketi ku ku nga fika ah, lomu ku humaka mati tiphayiphini hi nga kumi mati eh, kambe masiku lama swa ndleka Se swi tolovelekile, se swi fike na kwale xilungwini aJoni ku va pfulela phayiphi yi nga humi mati, ku fana na kwala Polokwane va pfulela mati ha pfulela mati ma nga humi. Kahle-kahle xiphiqo xa xa mphakelo wa mati aPolokwane na na tindhawu hinkwato teti to fana na na va Hammanskraal, Gauteng, ku nga va ku ri xiphiqo xihi? Na koho hi nga huma ke loko ku ri ku ku na n'wamabindzu loyi a nga xava lori. A phakela, Mi ta tsundzuka ku vanhu vo fana ni va le Hammanskraal va nga va ri na malembe yo ku tlula kwalomu ya ka makumembirhi va kha va kuma mati etilorini leti ti vaka ti kha ti ya hala na hala. Se swi swi vula ku na un'wana a dyaka hi swona. Se loko ku ri na un'wana a dyaka hi swona mi vula ku leswi swinene leswi n'wina mi nga tolovela leswaku mati mi ta ya mi ya ma pfulela xiphayiphanini swi ta olova ke? hi ku van'wani va ta va kha va vula ku a se mi susa munhu um mi susa xinkwa enon'wini wa munhu a swi langutiwi hi tihlo ra ku vanhu va le ku hluphekeni kumbe njhani e-e swi langutiwa hi ku mi susa xinkwa enon'wini wa munhu se i mhaka leyi kumbexana hi ta tsakela ku twana n'we ku mi angula mikwini hi yo yeleyo mhaka nomboro yaleyo ya 0860 002 543 kasi yin'wana hi yaleyo ya ku sweswi ku na mintshamo leyi nge le ku yeni mahlweni a tibranchini um ka tindhawu to hambanahambana se ku ve na branch leyi ku nga huma xibamu se xivutiso ku ta va ku xibamu xi va xi kha xi lava yini ebranchini hlengeletanini yo hlawula vurhangeri kumbe hlengeletanini yo hlawula varhumiwa va ta ya va ya hlawula vurhangeri um hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku ku nga ri khale hi n'hweti leyi ya nyenyankulu leyi ya ka yona um vandla ra african national congress ra limpopo xikombiso ra tshama se loko ku ri ku ra tshama um swi vula yini hi hi vanhu lava va yaka va ya tshama leyi vo swi lwela i mhaka ka holiwa loko e ka holiwa loko mi fikeleni na mi ko swi lwela 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula emitsweni mi ta hlawula kwalano hi twa ku mi famba hi yihi wo sungula hi loyi mi yingiseri nhlekani
papa na lembe lerintshwa minjhani lembe lerintshwa na le ka n'wina ha khensa swinene hi pfukile hi ngo vona papa
laha mi vulavulaka na voho bo tikhongelana
ahi e khalanga a hi vulavuleni hi leya mati hi timinete titsongo nyana e khalanga vhiki leri nga hela hi wa vunharhu ni fike ni vhakachela hala midrand hala hi ku ya endla swin'wana swa swintirhwantirhwana sweswi hi swi tirhaka eh xi xo sungula loko ni fika ni lemukisiwe ku va ri hi hava mati hi nge swi koti ku tirha la ka khampani leyi namuntlha eh. vutisaku ku mi hava mati hi ndlela yini mati va mi right ngopfu ma ku vula point yin'wana the same point leyi mi nga yi vula ya ku ri hikuva n'wani se vanhu va swi endla business ku supplya mati swi vula ku ku nga va ku ri swin'wana swa swivangelo leswi endlaku ku mi kuma ku na hina mati a ya le ku humeni la mibrende hi nga kona ivi loko mm. kalanga mihleketo ya mina ni yi vuyisa ndzhaku ni hleketa ku mavhiki mambirhi le ndzhaku a ni ri giyani le ni ta pfumelelana na mina vanhu va le section a am sure na d one if am endli mistake a va ri hava mati mara mm. loko va ri hava mati khalanga nte loko ni bula na un'wana muakatiko wa mutshami wa le section e a ni byela ku hi nge vi na mati hi ku titira ka tata va ri thangi leriya hinkwaro i ri xava hi nine hundred rand u ni vutisaka ni ku a masiku ya xavisiwa na va ku e, i ta humesa nine hundred thangi leriya ni ri ku kela hinkwaro ri tlhela ri yakela van'wana so loko xivulavuri lexi a ni vulavula na xona loko ni ri ni brand xi ni byela hi ku na business ya mati ndhawu leyi kahle kahle khale a nga si ku mm. outsourca leswiya swa ku teka vukorhokeri hi byi nyika van'wamabindzu um swi ti nyike matimba leri yalaku nkarhi wun'wani i ta hleketa ku eh, na ku ka ku nga lulamisiwi ka tiphayiphi leti saplayaka kumbe ti hangalasaka mati ku ngo va ku ri ndlela yin'wana ya ku lava ku prejudiza kumbe ku xanisa van'wanyana ivi ku ta vuyeriwa van'wanyana so ni tsandzekile ku tirha a midrand last week hi mhaka ku hi tshime ku wavunharhu ni khodeleriwe ku tshama wavunharhu ingaku ra pela i kuma ku mati ya ku hava ivi hi wa mune ni tlhelela kaya a giyani mara loko ni suka a va ha ri laha hi mati na sweswi a hi swi kota ku tlhe hi ri arrange kumbe hi lula leswaku hi nga tirha ri hi ku still mati ka ha ri xiphiqo kahle kahle hetelela ka mina khalanga i ku loko ku ri hi ku aka mfumo lowu hi nga ka wona wu nga wa hina um lowu nga wa vanhu wu nga hlawuriwa hi vanhu wu ta kota ku korhokela vanhu loko wa ha teka ti-services tin'wana na tin'wana hi ti-outsourca kumbe hi tiyisa aka van'wamabindzu ku hangalasa vukorhokeri hi ta hlupheka khalanga mi ta pfumelana na mina a swibedhlele tiphilisi sweswi swi outsourciwile malakani se ya hlantswiwa ka tilondzi leti outsourcini ma suka jiyani ma hlantswiwa kwini ma suka joni ma hlantswiwa kwini se swi le matini swi vula ku a hi swi tivi ku loko ri ya xa mundzuku hi xini xin'wana lexi nga ta va swi outsourciwile a ka vukorhokeri lebyi byi fanele ku byi nyikiwa vanhu ma ku vulavula ndzi tata na mongo hi timhaka ta mapatu hina khale a ho tiva ku loko patu ri hlakarini khalanga vo to ta va ta public works va ta va ta hi layini va ta hi khulelela va ta ri lunghisa kumbe va endla eh Eh, sweswi mi hambi ku ri ku pfala pothole yinene khalanga loko mi famba la patwini mi ta kuma vanhu va karhi va nyikiwe tithendara va ku va lunghisa mapatu lero i ku outsourca hinkwaswo vo fika va teka ti-pothole ti-pothole ta one two three four five six va chela misava va semendela va nyikiwa mali va famba hambi i makolo hambi i makwanga a ni swi tivi mara khalanga my point i ku loko ha ha outsourca xin'wana na xin'wana i fikelela na la se outsourcaka na timhaka ta mati vanhu ha to hlupheka a hi swi tivi loko ri xa nxini xin'wana xi nga ta va xi outputiwe a ku ve nhlikani lowunene
nhlekani wa n'wina lowunene na n'wina um eh, butikhongelani um eh, eh, khongelani mukansi hi va hi bula na vona mingiselo munghana lowunene f m un'wana wa vativi loko swi ta ka timhaka ta um vatirhi un'wana mingiseri hi loyi nhlekani a hi a hi njhani muhumelerisi muhaxi e-e se se mi le muhaxini muhumelerisi muhundini hi pfukile hi ngo vona a hi pfukile um na khomanyana leya mati leyiwani na mina ni twa yi ni karhata ngopfu yena
ya mm, mati mati mati loko ho swi languta kahle um eh, bothete mati ma huma mati tiphayiphi ti kahle ta mati ko va na tetiya na tetiya ti nga hijekiwa ende loko mo mi swi teke enhlokweni ti hijekiwa hi vanhu va lavaya va swi tivaka ku loko yi hijeki lawani kusuka laha ku ya le mati mi nge fambi a hi fambeni hi ya vuya laha ka ku mimasipala ya hina or vanhu varhangeri ka mimasipala ya hina va va va tirhisa dictatorship leswi va va nge eh, a ni tivi mtani mara loko ni swi veke hi mukhuva lowo mtani khomela um eh, va lava ku loko ho ka vhotiwa hala ka vo hina ngopfungopfu hi swi tiva ku mati ma kala mi kuma na xiphayiphani lexiya xi xa kale hi swi tivaka a xi humi mati xi kha xi huma mati so xivutiso ku va ku ku va ku ri yini lexi nga endleka xi ndla ku mati ma huma hi za hi fika kwala ka ku mm. mati ma huma hi ku ku le ku votiweni na kumbe ku lava ku votiwa vhiki leri taku na leswi vulaka ku varhangeri va hina va tirhisa swo sweswo swa dictatorship loko swo va swi nga ri swona both pete ne a tshama mati ma nga humi i tshama mati ma nga humi ivi ya siku rin'wanyana mi twa va ku okay mi ta makume hi wa vunharhu mi ta makume hi wa vuntlhanu mara still nako wa vunharhu walowo ma fika ma huma mugangeni nyana un'wana ma khata leswi vulaka ku loko ko landzelerisiwa ku va na munhu la swi landzelerisaka sweswo fana sweswo swa ku mati ma huma mati va vona va meka xoku ma huma hi ta ma kuma mati leswi va sukela ku hi pfalela mati hi ta makumu mm, mm. e hikuva hala ka hina halawani mati ma kona ha swi tiva ku mati ma kona mi ta kuma vanhu nharhu va ku ma huma vanhu va ma-five va ma pfalini mara kun'wa ya lave se ma kuma vanhu mati tilori teto vhele ta kha ta ti fambela van'wanyana vo vha va swi vona ku hayi hi nga endla business a ko va vona ngopfu vanhu lavaya kumbexani ko va maxaka ya vona hi leswi hina hi nga tolovelisa ku vulisa swo mara vanhu a va tirhi ntirho wa vona hi ku hiteka hi ta makuma mati va sukela ku hi pfalela mati mm, mm, mm. na mi tweli bota mina mi tweli a khensa swinene ni tlhelo rin'wana ro ro ro tika swinene ra timhaka leri kumbexana hi nga tsakela ku va hi landzelela ntirho hi ta bula na vamasipala wa pulikwani na vo sweswi Hi ku na vo ntungu lowu va nghene hileswaku loko mati ya za ya tsandza a Polokwane ku nga ntsinda wa Limpopo a ni swi tivi ku premier va tshama kwihi kambe no swi hleketelela ku eh, va nga va ri na ko tshama a Polokwane se loko ku ri na- ku tsandza mati a Polokwane ku nga ka matiyani wo rivala hambana na swona so I am kidding n'wana muyingiseri loyi nhleka Eh, Professor Khalanga Mpugini. haikho
ephukeni mnjana Eh, na swi tiva matlulu van'wana hi pfukile professor wa mina wo rhandzeka Okay. ni to gege timbirhi ni ringeta ku ololoxa liya laha midrand ya vatshami va midrand loko ku ri ku a va swi twisisi or a va swi tivi a a va cheki va a va a va vuyeli ka tiofisi ta vona ta johannesburg water va ta swi twisisa ku johannesburg water vatirhi va vona va kombise ku vilela va kombise ku vilela a hi mhaka ya ku ku nyikiwe munhu thendara for ku yini i mhaka ya ku va tirha leswi a va twanile hi swona na muthori wa vona a va a va fikelelanangi loko va nga fikelelanangi swi endle ku va heta va teka tithulusi va veka ehansi va sungule ku kombisa ku macha na hi friday va sungule ku macha a va nghena hi soweto na soweto se yi dyiwile ni kuma yi nga ha ri na mati sweswiwani a hi mhaka ya ku tendara o ku na ku na ntlimbo wa ku hava mati ri ku hlantswa phayiphi no no a hi ntiyiso ni ringeta ku va ta basana na vayingiseri ku hi nga ti kumeka hi ku no tendara or whatsoever kanti swi nga ri swona ku na ku na gosi loku ku na ku kombisa ku vilela kambe kambe ku kombisa ku vilela lokuwani ku ku ku ku hetelele ku phela um A Midrand khale va ri hava mati va- kumbe khale va ri na xiphiqo xa mati ku sungule ri xiphiqo lexi sungule hikwalaho ka mahele laha ku sungula vo january se hi laha se a ku Mm. sungula swiphiqo hi laha ku nga sungula ku midluri a a nga swi twisisangi kahle swa matirhelo ya vafuwethu lava tirhaka kwalaha ka johannesburg water ku va kombisa Mm. leswaku mati a nge he vi kona hikuva a ni mi ta tsundzuka ku loko mi kombisa ku vilela kalanga lexi mi tirhaka hi xona mi ta kombisa ku vilela hi xona loko ku ri ku namuntlha kwala moyeni um mi kombise ku vilela mi ta teka swilo swa mi nga mbala tindleveni mi veka hansi ivi rhedi ya titlangela yi ri yexe kombisa ku vilela mi nge suki mi ya kombisa ku vilela ka ndhawu leyin'wanyani leyo mi ka mi nga tirheki hi swona swilo swoleswo that's why na mm. vona va johannes bekoja va teke xiboho lexiya xa ku swantswa hi ya kwale ka ku tima mati hi ya timetela mati a ku timiwa kona ntsene ne ni vula ku na namuntlha sweswi la ku tshama ku presidente ma ta hamele ku fambile swi nga ndleka xiphiqo xo xi hatla xi ololoxeka hi ku na laha ku tshama ku presidente mati loko ma nga ri ku fambeni obvious ta sungula ku vutisa ku swi endlise ku yini i mhaka ya muthori na vatirhi leyi nga khoseni ka problem yaleyo a hi mhaka ya ku xota ka mati kumbe ku hlantswiwa ka ka ka ka thangi se swi vulavuri xin'wana na xo swi kombisa ka ha ri hava lexi hi nga ta baja hi xona namuntlha na ha vula tana mi ku va xi nga ta baja hi xona mati ma tele valini na mati yo tala ku ha leswi va nga hi byelaka swona ku va kombisa ku vilela ka vatirhi
veri va vilelela yini vatirhi e vatirhi va tshembisiwe ku loko mo va mi tirhe kahle hi ta mi nyika ma- ntsengo wo nge hi december december yi ve yi Oh. hela loko va ku holeni i ve ntsengo va nga wu kumi loko va nga wu kumi va ku va ta swi vona hi january hi yo mhaka swi talatala swi nga sungula hi january mhaka ya Mm. mati sungule kwalaya ka va january i mhakeni ya ku a va twanangi timhakeni ta miholo leyi a va tshembisane yona um muthori na muthoriwa vo ka va nga ndlengangi swona leyi vitaniwaku bonasi vo ka va nga nyikiwangi Se, se loko ku ve i bonus leyi yi hi fikisaka laha hikokwalaho ka yini premier a va kombisa ku va lava ku tinghena a va lava ku tinghena yini loko ku ve eh i timhaka ta ta bonus a va lava ku va nyika mali a va lava ku ndlisa ku yini ku premier a va kombisile vhiki leri nga hundza ku hayi mhaka ya xiphiqo xa mati ya gauteng hi ta yi landzelerisa hi kota ku vona ku xiphiqo i yini se n'wemiri hoy xiphiqo xa tiveka i bonus ti bonasa va swi tiva na vona ko va ku a ni ma ta van'wa tipolotiki khalanga ni nga nyika xikombiso lexiwani loko ku ya hi vona loko a swi endleka van'wa tipolotiki siku rin'wana a va ta fowunela muxara va kun'we va muxara ni kombela mi ta ni teka mi ni lovile ku ka ha ku ri voho va nga fowuna the way va hembisa ku xiswona problem yaleyo va yi tiva va yi khome hi mavoko va karhi na namuntlha ni vulavula na n'wina sweswiwani ni famba side rini ra midrand ni le ku swi voneni hi masiku sweswi nga ku humeleleni um eh, va mm. basisa hi because vo a va kona ka masipala masipala wu khomi u na u na meyara meyara hi voho va fanele va basisa mhaka yaleyo voho va yi basisa va suka kwini loko ku ri ku um muthori a nga swi tisa ku va nyika mali loko ku ri hi ku voho va ta lerisa muthori ku va nyike timali yaleyo mina ni pfumela ku xi ta va xi ololetini xiphiqo mara loko ku ri ku a xi ololekaka xi ta xi nga ololokangi xiphiqo swi vula ku ha ta tshama hi ri na problem leyiwani tindhawu leti nga affecteka hi yo mhaka mi languta loko ti ye midrand midrand hi yona yi nga khoma i xivindzi xa johannesburg va swi tiva ku laha ku hakeriwa ku mati hi le midrand hi ku hala va senti hi yo mhaka mi nga vona ti-ghost low ti sungula kona ku va nga makume mati a soweto swi nga va swi sungula maybe namuntlha masiku lama mm. ma nga hundza ma ta ma ri kona because va swi tiva ku vanhu va lava whether hi va timeri kumbe hi va timelanga swa fana va pfuni nchumu a va hakeli
hayi ka a va pfuni nchumu hayi kona eh. ano a ka eh, masipala loko hi tshama soweto hi le ku hakeleni hi hina hi tlhaku hi vangela tlhela sweswiwani bonus a yi ta va yi ri kona loko mfumo wa hina wu ka wu nga tsan'wi na ku yingisela vaaki phela khalanga hayi ku mali johannesburg a yi kona mali yi ko johannesburg vanhu lava nga ku fambiseni vo yi huhisa hi ndlela ni nga nyika xikombiso xin'we xo hetela hi ta kota ku siyela van'wana kalanga ya ya loko hi valula hi soweto ku a yi hakeli mati a day yi luza tibiliyoni tingani rand water na johannesburg water va luza tibiliyoni tin'wana to tala ngopfu lava va ta swi kota ku heta va hakela vatirhi va hela va nga ha swi koti ku hakela na vatirhi because ku na tindhawu leti nyikiwaka mati mahala mina sweswiwa laha ni tshama kona loko ni fanekele hakela bili ya mina swi nga ndleka nghena ka ma fifteen thousand ya n'hweti yi ngheniso ya mhaka yini ni fanekele ni ya hakela na vanhu ve le soweto na me ku fika la ndzhaku ni tendlela ku boholu loko ni ni huma ka swona swiphiqo leswi ko ya swi ka swi nyanya loko ku ri hi ku mfumo wa hina wa anc wu tsandzeka ku byela vanhu ntiyiso ku leswiya mi nga tshembisa hi mikhala bya mandela va ku va ta mi nyiketela mahala hina hi nga kona a ha ha swi koti hi kombela hi pfunana khalanga mi nge tirhisi mati na gezi mi hleketa ku swi tirhisa mahala a swi endleki sweswo mm. loko mi ze mi swi tirhisa mm. mahala mi swi tiva ku i kona a nga ta safara ku nga mitirhi na fana nga ta ta minchina hi yo mhaka namuntlha hi va na xiphiqo xa ku mati a ma kona a midrain centeni ku ya kwahala hansi kwahala pitori ve nge ma kumi hikwalaho ka xivangelo xo xolexo mara loko namuntlha mthori o yi ta va nyika mali mi tshama mi karhi mi swi tiva ku mindokumento ku ve ri yi ololoxekile mhaka liya
nametweni nametweni inkomo ve ri va ve ri va hakela bili ya mali muni fifteen thousand a muholo wa kwani wolowo um eh, mara swi la swi ri karhi vanana mi nga hleki mi ku hi pfumala na yindlu a hi amukeleni n'wana mi yingiseri loyi nhlaka ae kalanga mpfuke papa mina hi pfukile hi ngovo hayi na hina a ka ha ringetela okay a nga khumba leya mati mani leya mati kalanga ya eh, leya mati i xiphiqo xikulukumba hi nga ku tiko leri hinkwaro lera hina leri Loko mi swi hleketa kahle khale nyana malembenyana ndzhaku kwalano ka vo ma nineteen seventy eight kwala a hi khale ngopfu ku fana e xikombiso laha ka sigunyani laha hina hi kumeka kona a a ku na mata ya humi hambi ku ri sweswiwani hayi vanhu vo bizi va rivele ku lunghiseni lunghiseni a laha xikontiri lexiya xa ku ya hala dzaneni ku loko suka biyani ha se landza vhiki ra vumbirhi na sweswi hayi a ku vonaki na nchumu na nchumu vanhu va ka sikunyani hinkwavo hayi a ku na mati vo pfuna hi va lava nga bora bora va nga endla tiboholi va pfunetaka van'wanyana mm. mati mm. swi languteni kahle kahle mfumo wa hina wu le ku tsandzekeni ka ku pfuna eh, vaakatiko Mm, mm. kasi khunyani ku na mathangi mambirhi lamakulukumba lama khari lama hikokwalaho ka yini va nga endli pulani ku va lunghisa tiphayiphi leti ta ku popa mati kusuka hi dan'wini lerikulu ri faka mati endzeni ka ka mathangi lawaya va va ta kota ku phakela vaakatiko va ka sikhunyana ni mi twi ni mi twi ni mi twi papa ko fana kwala a midress nakona xipito vanhu va lo kaya ka yini tiko leri ra hina hinkwaro leri mfumo wa hina wu le ku hlulekeni
loko mi ku mfumo wa hina wu le ku hi hlulekeni mi vula ku ku yini naswoho loko mi ku wa mi hluleka wu nga va wu hluriwa yini
I ku va va nga hleketeleli vaakatiko va hleketelela vona va ri voxe lomu va tshamaka kona hi xitalo lomu va va tshamaka kona mati a u nge twi ku hayi laha ku nga na varhangeri va hina mati a ya kona vona va tshava va ri na wona mara laha ku tshamaka hina vaakatiko van'wanyana ya le hansi hi laha hina hi hluphekaka kona Se hi yo mhaka khalanga nga ku a va le ku endleni timfanelo leti va fanele va ti endla va endlela va vaakatiko nameteli vo tea khensa swinene a khensa hi sweswo mi yingisela munghana lona f m i tlhelo rin'wana leri mi yingiselataka na rona roro lero ku onge tin'we n'wi mi nga va ku mi kha mi nyikiwe vutihlamuleri bya ku bya ku rhangela mfumo um kumbexani mi nga vheta mi nga mi kha mi swi twisisa ku mi le ku tsandzekeni eh, ku nga va ku ri ku tsandzeka ka n'wina kumbe ku ri xikombiso xa n'wina xa ku komba ku ku tsandzeka hi ndlela yoleyo mi ta tsundzuka a ku ri na hoyihoyi yikulukumba ngopfu loko swi ta ka timhaka ta um ntshamo wa huvo ya endla milawu lowu a wu fanele wu va wu va kona hi tlhelo ra eh, ra timhaka ta eh, mimbulavulo leya kumbe eh, vulavisisi lebyi nga le ku endleni ma, yeni mahlweni eh, a komiti leyo ya ya xinkarhani ya huvo ya endla milawu mi ta tsundzuka ku eh, munhu wo fana na nkulukumba paul o'sullivan a kombisa timhaka ta ku eh, a nge ti a nge ti a hi mhaka ya vuhlayiseki bya yena na swin'wana na swin'wana va ku i fana a saphiniwa kumbe saphuna eh a hetelelaka a nge ti sweswi ni vulavulaka swi tiyisisiwile ku i ta va ri kona munduku eh se eh hi ta kota ku twa ku eh munduku ku endleka yini ka ntshamo wolowo eh hi twa ku wa wa humelela wa vulavula eh i hlamula a ku yini kambe a amukeleni n'wana mungiseri loyi nhlekani ahe bot phephi nhlikani lowunene na vayingiseli va afrika wa vulavula ahe bot wa mina um eh, bot phephi issue ya mati eh issue ya mati yi nge mani yi va yi kotlanisa na mhaka ya ku eh tiko ra hina se ri kha ri tikomba ku eh ku ya va na problem ya mati eh inga inga ha hlawuli ku andhawini yihi and then ku va na mm. mhaka ya ku se ku tala ngopfu mhaka ya titiraka leti fanele ti famba ti phakela mati eka vaakatiko ku ri ku sweswo more special a jona ku ri mhaka yin'wana ya um ya foreign so mhaka mm. leyi mina ni nga ta hlamusela yona ni khombe na mhaka leyi ya ku duvulana duvulana enhlengeletini wo karhi ku hala musina ku za ku huma na mm. swibamu ka vanhu lava tivanaka hi mhaka ku le ku langiweni ka ka varhangeri xi xikulukumba lexi nga le ku endlekeni a xi nga mhaka nkulu eh mhaka ya vurhangeri a ku a ri mhaka ya quality ya leadership nyamuntlha i mhaka ya ku ku na syndicate yi andzeni ka vandla leri nga na matimba not hi ku ya hi vurhangeri kambe matimba ya ku va i chuhisela vanhu van'wana ku loko ko fa ku nghena mani leswi leswi nga ta humelela ivi hetelela hi va hi va na vurhangeri lebyi byi nga languta andzeni ka vona vinyi ku nga ha ri mhaka vurhangeri byo tirhela vaakatiko ku ya hi hi leswi constitution ya ANC va lavurisaka swona so mm, na loko mm. na loko murhangeri walowo a kumeka a langiwini eh, a ri meyara ka ka doroba ra le joburg a ku ha ri issue ngopfu ya ku lowu wa deliver or a nga deliver i mhaka ya alliance

eh a ku na ti ti ti ti engineer ti engineers endzeni ka masipala na lava kota ku tiva including na vona va lava va le pelle water hmm. why why va nga susiwi na ku ta vula swin'wana tv u ta swi ta ku ta swi ta u nga ri khale corruption leyi hmm. nga kona va va khoma timitini na high level na va maphorisa va hlanga va vonana case leyi leyi ha swi vona ku mi nga yi khoma khomani laha ivi va pfala nomo a nga pfuki ku endliwi nchumu kambe ku na s p s leyi ni nga ni nga swi tiviki ku why leswi swa khala swi tirhisiwa xiswona khale phorisa thevu loko ri nga endli swona ra province a wu fonela national national yi rhumela maphorisa ma national ma fika ma ku tela case ma famba va fika va mu veka instruction va va mi va khoma loyi na loyi na loyi na loyi na loyi n'wina mi ri kwana kambe swilo leswana swa endleki ku lo khoma mbeki ntsena loko a khoma jeki slivi hi ku xaveriwa tintangu ta six ta six thousand mbeki a khoma pfalela kambe ivi swi vha swi helela kwalaya ivi ivi ivi amen devo ivi amen na ta ku komba swikombiso swin'wana devo gani ku na problem yin'wana yikulu mo pani ku na munhu sweswi la nga lu tshama um ku na ti-project manager project manager ti-service provider loko ti tirhile ti tirhile eka mavalani kumbe eka mapayeni ku service provider hi yona yi swi tivaka ku yes munhu yaloyo mu hakeleni i tirhile kambe vavasati na yina ku na munhu loyi a nga tshama laha hofisini va tisa ku swivisi a tisa ku invoice va fika va mi hakela yena sayina in behalf eh, eh, eh, mm. project manager loyi ka a nga tiveki nchumu swi ta huma e ku nga ri khale u ta namuntlha mfuxa ti nine teve u ta ku ni vurimi swi le kuteni why se ha swi vona kambe na va vaakatiko endlani leswiya swo mi nga chavi nchumu vanhu va xikwembu loko mi vona movha u jikajika kwalano ku nge u khomakhoma u nge tivela u ta endla boholo leyi nga endla hi gazankulu kumbe ramudike tekani registration mi follow up procedure loko mi chava maphorisa ma n'wina la kusuhani mi nga kona fonela national and then eh, va ta eh, yi ta komba kahle deed registration number ya movha lowuwani i khampani ya kona ya mali hi vona va nga la fika va endla manyofonyofu ni vulavula leswi a ni sweswi na ku ta vula eh, ni phepani ni phepani loko nghena ni mm. phepani ku na boho leyi nga endliwa ivi tlhela yi susiwa na vusiku um eh, eh, muthandzela ri wa ni phepani
ai kona ai no mato mato yala yala yi lava ni ri na nkarhi mi ta kota ku ni hlamusela ka ku ndliwa boholo yi tlha yi susiwa hi leri nga yini mara ai no mi ta mi ta vuya mi ta ni hlamusela kahle a hi gimeteni kwalano mi ta vuya mi ta ni hlamusela kahle ku ai swi swa tiko leri ra n'wina leri ai nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani eric mavasa mina ni khalanga pat mathebula a hi hlanganani nakambe na nongonoko lowu mundzuku ta ku tisela wona two kusuka polokwane studio 2a handle ka sweswo sweswiwani a gimeta la giyani hi mi tlhelerisela polokwane mi ya kuma nongonoko dzumba na mina ndzhaku ka mahungu ya misava laha nga tata na tata na hlulani fanuel magayisa hi nga se endla sweswo yimani khensa loyi a ni famba na yena la i sundhuza wa ka minga siku ra n'wina a ri ve lerinenani tata
eka malamulele eka mina ku ya fika eka mativi yanyu tshama na hina eka 91.3 fm munghana lonene fm makombandlela